Ah, mangwanani mangwanani mazimba makadii zvenyu eh, i hope kumatumana nyika i hope munhu wese ari right pati kusvika kuchristmas kudai so eh, and nhasi ndakutanga nokukutendai kuti muri kushaya mavideos angu muri kuti wacha and thank you very much eh, ndotenda sterek ndiri kuda nhasi kutanga nokukumbira maningiriri mandevere kuti ndivakumbire kuti sorry henyu because andisi ku it's not because ndiri kuku exclude hai no it's because of the fact that andikwanise kutaura ndebele even though mai yangu muxosa but andikwanise kutaura handisi conversant ndiri kutrya kuarranger kuti ndiwane eh, munhu anondiinterpretera eh, kuti ndiite masubtitles echindebele saka you know we are all zimbabweans and i understand but inini ndakastradla chii eh, independence nenhingi ne, ne, necolonization ne saka munongoziva kuti like because of divide and rule hatina kumbodzidziswa ndevele muchikoro and uh, you know it was uh, shona neenglish ne uh, and i think we, i could have benefited kuti ndiite those two languages because ndo malanguages emucountry medu but obviously because of what happened saka handina kumboiita kuchikoro and infact in, um, pandakazoita eh, eh, secondary school handa kutomboita zvachose because ndandakuma you know machikoro zvazviri mawhite schools aya saka ndoda kuapologiza eh, kuti muzive kuti no eh, kana paine anokwanisa kukuinterpretirai kutaura kuti no honestly ndinoziva kuti tese tiri vanhu vamwe chete weare all zimbabweans uh, thank you very much saka nhasi ndinoda kutaura nenyaya ye um, financial system yedu financial ndira kutaura nenyaya yefinancial system because nyika dzese dzakavakwa nyika dzese dzakanaka dzatinoona dzedze dzatinochiva dzine mafinancial system ari robust akasimba and the financial system as youare going to see kana usingaizive chinhu chinovaka nyika chinhu chinoita kuti nyika ikwanise kuita se inodistributa maresources enyika kuitira kuti chinofacilitata chii eh, economic growth yenyika saka its very important kuti financial system yedu ive iri robust saka ino financial system chii financial system ino inobatanidza ma mainvestors maborrowers nemalenders saka inoita kuti vanhu vari kutsvaga kana vari malenders vari kutsvaga kuti vapiwe mari kana vari maborrowers uh, sorry malenders ma, ma, ma, ma sorry vari kuda kuputa away their money Eh, because mudzimba kana uchiita sei une vamwe vane some savings account i hope there's nobody achiri kuisa musavings account because in a lot of ways savings account is not a good place yokuti uise mari yako of course unenge unaisa saving account kana ari mashort term and for mashort term needs ayaya but kana uchiziva kuti you are really investing uri kuda kuisa eh, store away money for a long time Uh, this is why you should be watching this because ndoda kuedza kukutaurirai mazvinhu zvinoita kuti mari yenyu ibereke mari yenyu ive nemari kuti kana yakagara ikoko isangoita nhingiriri isangoita dormant saka eh, mafinancial systems anobatanidza ivavo vanhu vari kubhorowa and usually vanhu vari kubhorowa macooperations mazhinji vari kubhorowa handisi kutaura eh, because first of all rega nditaure kuti kune inonzi Capital markets kozouya money markets. Mamoney markets ndeye ari short term ayaya mari kana ubhorowa uda kaloan kekuti uite kana kuti overdraft mashort term ari under one year then kozouya chii macapital markets macapital markets ndo acho atichataura iwayo anoinvolva mashares mabonds ndo achona saka zvavanoita inobatanidza financial system inobatanidza vanhu vari kutsvaga mari nevanhu vari kuda kuchengeta mari yavo saka inobatanidza vanhu ivavo nemainvestors vobatanidzwa pamwe chete kuitira kuti vaya vari kuda kutsvaga mari vai vai vari macompanies kazhinji kana company lets for example company iri kuda kuita se efm ida kubuilda efactory kana aida kubuilda efactory kana iri matechnological companies vaya vada kuexpanda technological ngiri yavo vanoenda se vanoenda kumamarkets kuma ikwako kunotsvaga mari saka zvavanoita manje vanotanga kudi vanoda ku vacha they are going to sacrifice their ownership saka zvinoreva kuti company yavo vanoikata vanoidambura dambura mumadifferent eh, anonzi mashares saka mashares iwaya manje ndoavachatengesera vanhu avachatengesera vanhu saka zvakangofanana nokuti iye zvinezvi kana ndiri kuda kuextenda imba yangu a lot of time people vanozviita izvozvo zvekuti vada kuti vada kuextenda imba yavo handiti kana wada kusimbira otofunga kuti ah no inini ndogona kugara mulounge asi ndoita se ndobhadharisa marooms ese aya right saka which means kuti vanhu vaya vanenge vari mumarooms vari kukupa mari pavari kupa mari iyeye uri kubva wadii uri kubva waextenda imba yako but vanenge vachibhadhara marooms aya avari kugara ndozvazvangofanana but in this case zvoreva kuti vanhu vayanogara marooms vaya vanenge vachitonzi varidzi vemba That is how mashares ano kushanda kwaanoita saka zvinoreva kuti company iye inodamburwa mumapieces mapieces saka first time company painoenda painodambura mapieces kuti ipe kupublic inonzi ipo which means initial eh, eh, ngiriri eh, public offering which means kuti company yakuita public yakuenda manje kunodi kunokumbira vanhu maordinary people kuti vaite part of the company kuti vavape mari yavari kunida kuti vabuild a factory yavo government as well eh, government yedu tinoziva kuti muna 2020 vakaissuwa mabonds vaida kutidi vaida ku, ku, for infrastructure eh, mabonds saka vakaissuwa mabonds anoita 250 million saka mabonds iwayo eh, akatengeswa and paakatengeswa it was a bond yaida vaida kuinfrastructure vaida kuti vagadzire va road inobva kuharare pfuura nokumasvingo ichienda kubed bridge saka infrastructure yavari kuda kubuilda kuitira chii kuitira kuti mabusiness zvinhu zvifambe its actually something that is an investment into our country chinoita kuti economic growth ifambe saka vakaishuwa mabhonzi iwayo i don't know what happened with it but that was the initial uh, thought of it saka handizivi saka isiwo ukaenda kunotenga manje bond kana waenda kunotenga bond manje watenga bond which means uri kukweretesa government mari saka kukweretesa kwauri kuita mari ipapo zvakangofanana necompany yacho kukuretesa let's suppose handiti yanga iri 250 million saka iweyo manje oti chii handoda ah, kuita se ndoda kutenga 10000 eh, saka kana ari mabonds i don't know kuti bond inenge one you know inenge ichita mari but eh, you just buy 10000 saka vakataura kuti interest is 3 percent right zvareva kuti iwewe every year uchawana 300 saka is 3 over 100 multiply by 10000 saka ndo yobva yaita se yobva yaita chi yobva yaita cancel all this cancel all this which means kuti 3 pes, uh, uh, every year manje uri kuwana chi 300 dollars every year uri kuwana 300 dollars yako ndo 3 percent interest yaunenge uchireceiva every year but at the end let's suppose bond rachona ndere 10 years at the end manje which means vari kurenta mari yako right vari kuirenta asi uri kuvachaja chi uri kuvachaja 3 percent every year saka at the end now vanokupa principal principal yako inoita 10 000 iyoyo vokudzorera mari yako but vabatsira which means kuti vasevhisa right saka ndo mabhonzi iyoyo saka which means can you see kuti zvinobatsira nyika sei zviri kubatsira nyika because ivo vanoziva kuti after five years vanenge vaita maina kana vari kuita i don't know kuti sometimes Eh, macompanies mazhinji anenge akushandisa anoita expand because vanenge vaine road iyoyo yavanenge vachishandisa which means kuti vakubhadhara more tax to the country which means kuti nyika yakubudirira because mataxes edu anenge achidi kana, kana company yaincreasa in what maproductions avo nezvese which means kuti as well you have to know kuti pachavakwa road yoyo pane employment ichamuka vanhu vachavaka road yoyo vakutocreata employment which means as well kuti um, kuti macompany eh, eh, eh, munhu iye anenge aita nhingiri 3 percent iyoyo unenge uchishandisa uchienda futi chi mueconomy uri kuenda unotenga which means zviri kuaffecta which means isusu tiri kuparticipata now in what, in what is going on in our economy thats why ningiriri iri very important kana iri robust yakadaro saka masavers vari kubatsira vanhu vari kuwana manje inonzi return of, of investment which means kuti return on iyi manje ndo inonzi return on ive 3 percent yavanenge vachiwana ireturn on investment which means kuti vainvesta 10000 yavo vakukwanisa kutora every year vari kuwana mari yavo ndo ndo ndo inoningirika saka iyo that's how it, that's explaining the, saka, that's explaining the, the bonds saka kune mashares vamwe macompanies vanoipfushwa mashares which means kuti vari kudambura dambura chii

anotengwa but mapreference shares vakangomanhu vakandiita kunge vanhu vari kukwereta saka because the difference ndeyekuti kana dividend ya eh, mapreference shares anenge ari attached to a percentage yedividend yavanopiwa saka vanopiwa that much percentage iyoyo but maordinary shares dividend havasi entitled to it kana yadeclarewa vanogona kudecida kuti ah, this year hatisi kudi hatisi kupa maningiri mashares hatisi kupa madividends kumaordinary shares and the reason being that kuti maordinary shares maowners vanotorwa semaowners ecompany kana company zveya liquidata as well zvino maordinary shares vanopiwa last because ndovaridzisi vechi vecompany but of course hazvireve kuti kana waani muridzi wecompany which means unogona kuenda ipapo no zvinodependa nemashares aunoita on saka most of the time kana iri ma 1 billion like in the, in the, in the case of zvakaita semabig companies anenge ari 1 billion shares kana iwo uine ma 3 shares 4 shares zvinoreva kuti simba rako haripo saka thats why makaona paipe pakaita independence kana kuti even now to macountries kuzimbabwe i think its still there vaida kutraya kuita indigenous which means vakaona kuti every company inenge ichida kutanga muzimbabwe 51 percent of the shares inofanirwa kuita owned in fact as a matter of fact kana kuri kuchina i think its almost more than uh, 50 percent vanhu vazhinji vanoti a ah, disagree but the truth about it is that kana kam kana vanhu vachiunza mari eh, mucountry tinofanira kuta make sure kuti mari iyoyo inoitwa retained if theyare owning company thereis a lot of things that i can say that are actually right uh, and kana tichiteera uh, how china did it because you, as you know china yakaiti it took about 750 million people out of poverty in i don't know 70 years or something like that which means kuti vane mazvinhu zvavakaita kana vanhu vazhinji vachiteera zvakaitwa nechina eh, vanokwanisa unofanira kuona because now they are really up there and they kana pamapasi part of the uh, eh, 10 companies dziri top of our world they also feature of course vane i think one uh, company iri ipapo but the fact is vanhu vakabva mupoverty china yanga iri poorer than uh, most countries but because of financial system yavo yakasimba they were able to do things saka ndinoda kutaura goal saka goal yacho manje ndeyekuti efficiently distribute uh, economic um, resourcing saka tikuda kuti ndo that's why financial system iri important inoita ino, ino, ino distribute maeconomic ma resources uh, uh, kuti vanhu va uh, kuti economy ikure uh, ende kana economy yakura zvinobenefita munhu wese right saka pane macomponents enhingiri e, e, e, efinancial system akati o tino anonzi mafinancial markets mafinancial markets ndo atiri kutaura kuti mm, kuti macompanies anoenda kuti vanocreata nhingiriri maassets you know vanocreata maassets kuti vape vanhu kuitira kuti ivo vagotenga chii mareal assets saka pamafinancial assets avanocreate avavo akaita semabhonzi akaita semadifferent uh, eh, uh, eh, things kana kuti mashares vanocreata izvozvo saka mafinancial market ndo panosangana vanhu vese vanenge vachiuya and usually pastock market panoenda mafaini vachina akaita one of them is stock market stock market kana uchienda kustock market actually unoenda through kana uda kutenga mashares you have to go through a broker because um, kana uri ordinary person normally uh, haukwanise uh, kuti uende ipapo saka inonzi intermediatory inenge iri pakati pako necompany ne, ne yachona saka and then kuzouya mafinancial institutions akaita sana mabanks eh, eh, you know mabanks anosevhisa ano, ano vanhu kana uchida mari nemainsurance companies eh, all those eh, eh, places like that uh, mafinancial instruments that's another one mafinancial instruments eh, zvakaita eh, semashares achona ari different pane madifferent financial instruments andichaenda go through because mafinancial instruments anocreatwa kuitira kuti atransfer maassets kana kuti mari to people and kana waona its either cash kana kuti a, a contract to receive cash saka ndo, ndo paunoningirika ipapo saka Eh, ngatitaure tione timbotarisa mamacompanies tione kuti isusu kuzimbabwe ngatitarisei kuti um, macompanies aripo eh, ari kuzimbabwe aka ari pamusoro soro akamira sei eh, eh, sorry ndoda kumenshona futi mafinancial services ndo anoabsorba anoabsorba marisks because marisk pane pane vanhu vanoita zvinhu zvakawanda vachitrader vachiita se pane zvakawanda zvinoitika zvekuti kune vanhu vanofanira kunge vakadzidziswa how to absorb marisks how to make sure kuti mari idzodzo kana dzichitrader kana munhu atrader zvoreva kuti mari yachona iripo yaanenge akutaurira kuti iripo because obviously panenge pasingashandiswi cash inenge iripo saka vanoita and make sure kuti uh, vanoabsorba systematic risk kozouya ma eh, regulatory bodies anofanirwa kunge aripo ndo anoisa marules malaws eh, ese anenge aripo and eh, as well part of maregulatory system Eh, eh, agencies ndofanike iyo vanotaura kuti no eh, kana uchida kuona company muzimbabwe uno so much percentage inofanirwa kunge ine inenge inofanirwa kunge ichionwa negovernment ne, ne Izvozvo zvese izvi zvatiri kutaura izvi zvinenge zvichiita make sure kuti zvinobatwa zvinobatwa nemitemo kuitira kuti pasaite mumwe munhu anochita mumwe eh, those eh, regulatory systems ndozvaanobatsira saka sikutaura

and then kuzouya machi maningiri ma, mamoney markets ndo eh, ma, eh, short term paunenge unokurita bhangi kuti ah, can i have an overdraft for so long can i have a loan for you know so long saka anenge ari short term usually mamoney markets anenge ari mamarkets ayaya anotengesa eh, anodhila ano, ano, ne one year or less saka ini ezvino izvi ndoda kutaura nezvemastock eh, market You know, it's important kuti nditaure nezvemastock markets because ndakakutaurirai zviya kuti ndoda kuedza kuti tidzidzise vabereki kuti vabereki vainveste va, va in shares for vana saka ndoda kukutaridzai how attractive and how wonderful some of these things are um, um, kuti ukatenga mafinancial products from stock market kuti zvino zvino how does it you know benefit uh, stock exchange yemuzimbabwe Uh, just realized actually uh, two days ago kuti kune imwe inonzi victoria falls yemasecurities uh, stock exchange saka um, securities exchange um, eh, but stock exchange tine one and eh, stock exchange yedu ine 63 countries uh, and when we compare ku, ku uh, places like uh, um, riri um, the london stock exchange ine 1300 kozuya you know, new york stock exchange ine 2800 countries saka isusu tofanira kuti tanga kushanda manje kuti titese tikwanise ku, kuenda mberi kuti tisarambe tichingori kumashure anyway isusu takaenda we went international i think in 1993 so i suppose maybe that's why weare still behind but it's still we have to work a lot on our ningiriri uh, uh, financial system yedu kuti isimbe and uh, kuti itrustwe nevanhu kuti vanhu vakwanise kuinvesta a lot of times vanhu vanotaura nezvekuti ah, hatoda maforeign investors foreign investors i know kuti maforeign investor but we really have to understand kuti isusu tinokwanisa kuinvesta into our own country and it is more fruitful because it means kuti tinogaina on all ways and vanhu vanonge vati foreign investor but if we learn kuziva kuti investment iyi process inofamba sei tinokwanisa kuti tiinveste munyika medu tega isusu its good kuti tiwane maforeign investors its good because vanogona kutipa mari yakawanda since tine uh, problems nemari at the moment but let us learn how to invest in our own uh, uh, ngiriri uh, country saka patop 10 pamazimbabwean companies eh, pane delta ari pastock exchange yepazimbabwe kune delta ndo iri pamusoro kuzouya econet it's, it's funny how um, eh, ngiriri uh, eh, i was just looking the other time um, uh, eh, cbs is number three uh, uh, insco iri panumber four the other time saka zvinochinja chinja this is not something chiri permanent aiwa zvinochinja chinja based on uh, market eh, ningiri yandichamarket capitalization ndichakuexplainera what that is saka macompanies aya the order yandiri kutaura ndiiri according to market capitalization saka number four insco number five cassava um,

Saka vari kutaura ipapo vari kuexplaina kuti eh, kwaive neBAT, BAT ndatoiona infact iri pamastock exchange yenhingiriri ye, ye yelondon stock exchange e, eh, bat yaka, yanga iri panumber 9 saka yakazobva e, and then kuzouya yanga iri panumber 10 kuziva um, riri padenga uh, holdings uh, limited uh, yanga iri panumber seven uh, but hanzi yakudi yakabva pa, pa, yapa kuvictoria falls um, riri um, securities exchange saka and then pane yakabva futi uh, mutual old mutual i don't know what happened i'm not sure about the scandal with it but haisisipo pastock exchange uh, pamusoro saka tiri kutarisa ipapapa ndikakuexplainerai ndira kukuexplainerai kuti macompanies kutaura kwandiri kuita anoitwa ano according to market capitalization saka ngatibvunzei kuti market capitalization chii market capitalization is shares outstanding okay multiplied by a share saka it shares outstanding multiplied by the price of one share saka that amount manje ndoinotipa eh, market capitalization saka hukuru hwecompany huno actually hunoitwa judged based on market, market capitalization saka kukudzai kwandaita zvese list iyo yandakutaurirai its according to market capitalization now let's go to the world tione kuti matop 10 pamaworld ichi mastock eh, exchanges patop 10 new york stock exchange iri pamusoro okay kozoya nask eh, nasq its also us ndo second one and then kozoya shanghai eh, stock exchange kuchina iri panumber three

uh, as far as I, I, I can see kuti india yakaita you know vakaita independence yavo in 1947 saka which means kuti india uh, they are a lot older than us when it comes to uh, getting their independence so obviously vanhu vekuti even though vanga vari colonized for 200 years but vanhu vekuti vachiri vari kufamba pamberi and they are very very actually doing very well Saka ndachida kutaura kuti chinonzi IPO chi kuti company iende public inonzi initial uh, uh, sorry initial public offering initial public offering ndo the first time company painoita public because as i say to you i think in the other video kana uchikwanisa kuenda kunowacha the other videos dzangu unoona kuti ndakataura nenyaya yekuti eh, eh, how company inoenda public how does it go public company inoenda from private to pamaprivate companies vanenge vaine private limited and ndakaexplaina kuti limited zvinoreve chii kunoreva kuti you know uh, liability which means kuti hapana kana iri limited which means kuti kana yaita liquidate uh, nobody comes for your personal assets saka kana but pa, pa, pa limited companies pane private limited kozoya um, uh, eh, public limited saka private limited zvinoreya kuti ine, ine vanhu a maximum of 50 people iri private but its also limited which means kuti mapersonal assets haatorwe kana aita liquidate but kozouya manje public limited ndo inenge ichitora inodaidza vanhu from different angles kuti vauye anybody anokwanisa kuuya kuzodii kuzotenga mashares saka the first time company painoita public inonzi IPO, Initial Public Offer, Offering, which means kuti ndo painotanga kudaidza anybody from anywhere zvakaita fanike eh, apo payakaenda eh, ngiriri when it went public Eh, eh, in, in 1980 which is a long time ago 1980 which means kuti anybody from any country anga ari allowed kuti ave part of that which means kuti waikwanisa kutenga mashares kuti uve part of eh, ningiriri eh, the apple ownership

uh, 1000 dollars investment made in 2011 is now worth 11000 almost anyway 999 10 999 somewhere saka which means kuti iita almost a thousand percent gain this is this is the, the share kind of language that's why vanhu vakaita sana warren buffett vanotaura kuti unogona i mean ndichataura izvo nevanhu vanoita kune vanhu vanoona mashares in different ways kune vanhu vanoona mashares pana vanhu vanoda kuita mashares because vanoda kubita chi eh, eh, eh, inflation koya vanhu vanoita mashares because actually they earn a living buying and selling mashares kuziva vanhu vanoita long term saka munhu akaita long term iye from 2011 akangotenga mashares akangoasiya ipapo which means kuti you know akaita profit yake its actually uh, about a thousand fold uh, uh, which is amazing and uh, uh, facing facebook AP, ipo yavo it was in, uh, on, in may uh, 2012

it is not at the top from market capitalization this is where you see kuti zvinhu zvachona zvakasiyana siyana it is not at the top haisitombori top infact apple is above them i think ivo vari panumber seven uh, uh, sorry number four something like that so amazon but it's amazing unoza this is I, saka you know zvandataura kuti market capitalization eh, haisiriyo you know amazon even though iine mashares avo avakura like that but havasiriyo vane the biggest market capitalization saka ngationei kuti kana uchida kuinvesta according to market capitalization ngationei kuti macompanies achona anoitwa divided how because vanhu vazhinji vanoinvesta based on uh, market cap capitalization pane ways vanhu vanoti machoices ma, ma avanhu ekuinvesta anosiyana siyana but these are the two main ones right vano usually sometimes vanhu vanoda kuinvesta according to market capitalization kana kuti according to sector saka ndoto chataura let me just say pamarket capitalization pane macompanies anonzi mamega companies aya saka avo vane market capitalization iri over 200 billion anditi munoziva izvino izvi kuti eh, kwane macompanies ari trillion like zvakaita apple nana amazon vava matrillion yasi saka trillion saka kuzouya manje large cap saka in fact kudhara aingonzi malarge cap saka iye zvino izvi vakuti vari 200 billion and above vakuwati mamega um, cap manje because avo vati unyasouri mabig giants right saka ba large cap manje yaitangira pa, pa uh, uh, uh, to 10 billion saka pa 10 billion zvichikwira ingori large cup but 200 billion zvichikwira yakunzi mega cup which means kuti iyo yatokura vatoma giants kaiwayo right saka kuzouya chi ndokunana al, ana alphabet vana you know vana microsoft vana apple ndo vacho vari pamusoro vari mapamamega ipapapa right kozouya manje eh, ningiriri uh, eh, uh, eh, inonzi mid cup manje pana vanhu vada kumid cup mid cup manje its from 2 billion to 10 billion saka ya mid cup iyoyo handi ndaexplaina kuti uh, mid cup zvinoreve chi um, sorry market capitalization zvinoreve chi but vanongoti market cup that's how they just shorten it saka then vamwe vanhu vada kuti the mid, most of the time vanhu vada kuita pamid cup the reason being excuse me sorry the reason being that pamid cup apa pane potential yokudi yokukura eh, mamega cup you know most people havasi havanyanya kuinvesta in that because tofanira kuziva kuti vanhu vakaita sana facebook nana apple vese vava vanga vari pamamid cup maybe you know when they started by the way ipo yefacebook payakatanga kuenda public yaka breaker ma records ndo the biggest eh, ningiriri ipo yavo value yanga iri 16 billion ipo yokuita go public 16 billion one time yeah saka uh, you know eh, macompanies akadaro that's why munofanira kutarisa pamaipos apa pamacompanies aya anenge aita go public macompanies iwaya ane potential yekukura saka you know kana woda kuinvestera vana make sure kuti unotarisa izvozvo saka pamidcap ndiyo yandataura midcap then now kana pa 2 billion zvichidzika pasi manje yakunzi small cup and the small cup iyoyo eh, macompanies aka, aka, aka, ano, an, ari 300 million and above saka is 300 million sorry 300 million to 2 billion ndo inonzi small cup saka ndo the smallest company inokwanisa kuenda ningiriri obviously you can say oh mama, mama companies are You know, kana musati masvika kuma kune zvinhu zvakadaro you obviously will not be found uchiita you know, uh, pa, pa anywhere near the stock market eh, kuti uh, uda kuti public it invest they might not be interested but pane anonzi mamega mananocap sorry mamega cap ma, sorry mananocap pamasmall cup ipapo pane anonzi mamanano cup saka masmall cup anotanga for 300 million to 2 billion handiti saka pane pamaningirire pane anonzi mamega manano cup manje tumanano cup manje tumacompanies tudiki diki tuya tuya macompanies ari riski because vachiri kutatarika theyare still unoziva vari kutraya kuenda somewhere most of the time vamunini vanokapa ari below 50 million saka vari kutraya vari kupindawo saka mashezi avo anenge ari cheap but very risky saka it's, it's a risk you have to take it's something that you iwewo pachako kana waita research yako zvakanaka watarisa zvese zvaunenge uchifanira kutarisa ndichaenda through how you look at which company to invest in based on how you analyze it ndichienda through uh, you know, fundamental analysis technical analysis ndichienda all those things how you can look at it and uh, eh, maquantitative analysis zvinoreva kuti unenge uchitarisa kuti Um, um, you know um, mabooks avo uri kutarisa kuti balance sheet yavo yakamira sei income statement yavo yakamira sei you know wotarisa futi mafinancial ratios avo

kana company yacho yaita go bus doesn't matter kana waisa 100 pounds but sometimes it's even worth it you know so you know and they usually the problem as well in ema companies iwaya tumanani utototo because pane mamanipulation inogona kuitika it might not be you know mavalues anenge achikupa they are not really uh, checked and everything saka iri very

and uh, it turned out in the end kuti munhu iye akaita a very very wise uh, ningiriri but Eh, eh, warren buffett i you know ndiye guru weinvestment eh, world eh, anotaura iziva kuti unoza zvekutenga mashares uchengesawo and everything it's good you know it's, it's really just like gambling right but he always say if you are able to consistently invest a little at a time consistently throughout the years you are actually better you, you, are, you are guaranteed uh, uh, uh, wealth saka there's another way manje yokuti chi yokuti uchuze pane anonzi masectors emacommodities saka zvinongonodependa nezvaunenge uchida saka masectors there are 11 of them kunoti energy kouya materials kouya industrials you know eh, kozouya utilities kouya healthcare kouya financials kouya consumer um, uh, dis, uh, discretionary Eh, koya consumer staples koya you know information technology koya communication services and then the last one is real estate saka unogona kuchuza pamacompanies iwayo which one you want to invest to depending on you know pane vanonzi maconscience uh, investors um, one of them yekuti unenge uchitarisa company kuti is it dealing in a fair way is it dealing in a, um, in a way yaunofila kuti iri very iri ine integrity you, you can do that you, you invest according to what you believe and then kuzouya macompanies aya ekuti unenge uchiona kuti pane vanhu vazhinji ezvinezvi ine zvine green energy ka yakuita very much on the up because most people right now vakuda kuenda vakuda kuenda clean energy

ndakuexplainerai kuti how much chaize amazon they will buy them a share instead of buying them i'm challenging you instead of buying them an iphone buy them an uh, apple share you'll be and explain to them they are part owner of a company explain to sell it to them package it the way you can Eh, kuti vazive kuti what this value is um, uh, you know I, i was just thinking the other day uh, uh, and I've, I've seen you know kamuzukuru kangu kanonzi zoe she'll sit down and watch certain things zvatasingambofunga kuti anokwanisa kunzwisisa but anenge achiita interested mabrain evana ka inoitwa inoexpanda do usafungidzire kuti mwana wako don't underestimate your children

and you will be surprised when you see the result kana vasvika kuma you know 20s and everything you will be amazed and you will be really proud of what you saka ngatirovedzerei vana vedu kuti vakwanise kufunga that is uh, the, the way money money way and that is the only way that our country will, will progress and eh, that is the only way weare able to vote zvine musoro because kana tichinzwisisa financial system tichinzwisisa chii zviri kuitika kana tichivhota hativhote because of emotional voting takuvhota tichiti munhu uyu ari kunzwisisa here how to build our, our economy munhu uyu ari kunzwisisa here saka that's it that's all for today thank you vanhu wee maita henyu chaizvo just to give me a chance kuti nditaure nemi i hope all of you uh, Uh, you know are fine and i hope this is you're enjoying this uh, thank you so so much for everybody who has shared my, my video and everybody who is participating in this journey. Uh, I promise you, I think this journey is going to be beautiful and wonderful. uh, as we learn how to uh, um, you know um, build our country economy yedu tichikwanisa kuparticipata in a way inoivaka thank you so much bye